Dyma fydd y chweched cyfraniad yn y myfyrdodau hyn, ac i ni'n aros gyda gwas y cynwriad. Gawn ni ddechrau gydag arweddi. Nefol Dad, gofynnwn am darweiniad wrth i ni ddarllen rhai o hanesion Iesu yn iachau pobl. Gwerthfawrogwn iddo weld gwerth ym mhawb, ac iddo wrando ar ddeisyfiad yr Iddewon wrth gydnabod cyfraniad y Cynwriad i'w gymuned, a gwerthfawrogi angen y geithwas. Cymorth ni nawr i weld gwerth ym mhawb ac i gofio dy fod yn gwrando'n rasol ar ddeisyfiaded y bobl. Amen. Ac yna y darlleniad perthnasol, sef Efengyl Luc, penod chwech, ac adnodau un dros y ddegfed. Wrth gyflwyno hanes iachau gwas y Cymwriad, sydd hefyd yn cael ei gofnodi yn Mathew a Ioan, ceir nodyn am haelioni y Cymwriad ei hun, a'i fod yn uchel ei barch ymysg yr Iddewon. Byddai hynny yn peri i'r Cristnogion cynnar ryfeddu at agwedd Iesu a'r Iddewon at y Rhufeiniad. Tybed faint o'r milwyr Rhufeinig a dderbyniodd Iesu yn Arglwydd yn ystod ail hanner y ganrif gyntaf? Heb sôn am y tair canrif ddilynol, cyn bod yr Ymerodraeth Rhufeinig yn coleddu'r ffydd. Byddai'n syndod hefyd ymhlith yr Iddewon pybyr fod Iesu wedi cymryd trugaredd wrth was y cynwriad, caethwas mae'n siŵr, a'i adfer i fywyd. Byddai hanes fel hwn yn rhoi gobaith a gwerth newydd i gaethweision y ganrif gyntaf, Ar draws tiroedd yr Ymerodraeth Rufeinig, lle bu copïau o'r efengylau hyn yn cael eu dosbarthu. Un o'r nodweddion gwledydd tlawd yw bod y sawl sydd wannaf ac isaf yn y strwythur gymdeithasol yn teimlo eu bod yn ddi-werth, ac felly bod hunan-barch wedi hen erydu. Yn yr un modd, bydda'r Cristnogion a oedd yn berchen caethweision yn siŵr o ystyried a oedd eu hagwedd hwy at eu gweision yr un mor anrhydeddus ac agwedd y Cynwriad Rhufeinig yn yr achos hwn. Efallai ein bod yn darllen yr Efengylau trwy lygaid ein cyfnod yn hytrach na sylweddoli pa mor bwerus a chwyldroadol roeddent i'r darllenwyr cyntaf. Byddai llythyr Paul at Philemon wedi gopïo ei ddosbarthu pymtheg i ugain mlynedd yn cyn dosbarthu Efengyl Luc, ond byddai darllen y deunyddiau hyn yn sicr o danlinellu gwerth pawb, gan gynnwys y caethweision. Yn ddiddorol, ni fu newid ar y system o berchen Cais Weision yn y Dwyrain Ganol fwy nac ymhlith Cais Weision yr Amerig tan 1865. Eto, mae llawer o bobl heddi yn byw dan orthrwm caethwasiaeth, yn arbennig yn Affrica ac yn Asia. Ceir enghreifftiau arswydus o bobl ym Mhrydain heddiw yr unfed ganrif ar hugain, lle bydd pobl yn cael eu prynu a'u gwerthu, yn arbennig yn y farchnad rhyw. Bu achos yn gymharol ddiweddar a ddaeth un clyw o was fferm yn ardal Casnewydd. Yn ôl y mudiad Anti-Slavery UK, Cofnodwyd bod 5,000 o gaethweision yn cael eu darganfod yn y flwyddyn 2017, ac roedd hynny'n gynnydd o draean ar ystadegau'r flwyddyn flaenorol. Ceir caethweision yn cael eu gwerthu ym Mhrydain, ond yn deillio o wledydd fel Albania, Gwlad Pwyl, Fietnam, Nigeria, Romania, a dywedir bod 2,000 yn blant yn 2017. Faint sydd ar draws y byd? Nodwyd bod yr Iddewon wedi deisyf dros y canwriad a'i was. Tybed faint o ddeisyf a wnawn ni, wrth ddarllen y papur dyddiol a chael ein cyffwrdd gan hanesion torcalonnus, pa mor aml byddwn yn dweud brawddeg wyddigar yn gofyn i Dduw fod yn amlwg yn amgylchiade'r dioddefwyr hyn. Mae'r un peth yn wir wrth wylio rhaglenni newyddion ar y teledu neu glywed seiren car heddlu neu ambiwlans yn hedfan hibo. Weithiau, bydd Duw yn disgwyl i ni wneud, i wneud rhywbeth yn arbennig er mwyn helpu eraill. Ond gallwn bob tro eiriol dros yr anghenus yn ein bro a'n byd. Boed wrth yrru car neu gerdded ar hyd y stryd. Fel yr aeth yr Iddewon at Iesu ac yntau yn cerdded ar hyd y ffordd, gallwn ninnau, wrth deithio'r ffordd, siarad gyda Iesu. Ac fe orffennwn gyda brawddeg o weddi. Arglwydd Iesu, cofiwn am gais weision heddiw yn teimlo'n ddi-werth ac eiriolwn drostynt. Diolchwn Dy fod yn wrandawwr gweddi ac yn ein cymell i weddïo'n gyson. Amen.